ee hambi hambi mukwevo i chavisa hi yini hangwi Hmm? i chavisa hi lava vo fuya mall va nga mbalanga hi leswi a nga swi vekisa swona. o Oh, ni vone a ku na xi- xifaniso xin'we a nga xi rhumelela eka social media tolo um Eh. xona xexiya um se kasi hangu i lava ku swindlisa ku yi lowu ya mbala gondzo leriya ra kaizer chiefs leriya ra timhondzo eh, a nghena mall phela na roho gondzo leriya va nga ha va ku tlherisa ku hey tlhela na hi laha tihomu la phela a ni ri va ri te i nga wu tiwu i homu ri e vo tlha va va khomana vhuzela vu vu eyi wa tiva valandzeri va bobi mitahungu Mm, a yi mali hi tshikeni mina leyi ni nga ni khoma kahle ni nga yi landzela ngopfu hi liya lockdown level 2 na mina yi landzelerini liya dj saito yena a ku trend ya mina ya vhiki hi loko ku va ku swi nga endleka hi ka level 2 kumbe level 3 mm, swa ha ni hlamarisa swinene se buti helman va ku dali mpofu hi vona a nga va endlela vhiki trend ya mthokozisi ntumba mara ni borhiwe hi loko va nyikiwa bail ya 8000 namuntlha leya dali mpofu kumbexani leswi ni nga swi twa swin'wana swi nga vulavuriwa hi yena hi ku a nga kombanga nhlonipho loko a karhi a vutisa holobye

Mm. Aho.
Now that's why I pull up balloons one. Ni bone na payoff line yako you the biggest worms in Southern Africa. Mm. Yay!
Mm. Both with the name. That's because of one of mine. It's on a time. Kula magan trendela ni. Mm. Hey, ito makatele tlikele balls that mo. Hey, you keep trending man. loko mati matsongo ha va ku manejarita leri papile loko mati matsongo ku va na vandza rin'wana ri nga ta ri nga nghenelela na rona swi twa ku haleni mhaka ya tika hi timhaka ta mambalelo va ku a ni vete a nga ambalanga decent ene ka hi ku ya yena i culture ya yena i to ambale decent
n'we mi swi vonisa ku yini a ah, maseve mina na mhe loko no va ni vele xibelani a ni ku hala nga ta ni humesa ku ve ra ni valanga decent hi ku ya hi yena a ni a ni ri hi mina maseve hi ku ya hi yena u mbale kahle hi ku i culture ya yena mm. Mm. mara hi ku ya hi mina sweswi ku vulavula mina wa gongongo ni twi nga hambalanga kahle hi mhaka ku ni twi nga ku swi hisa mhawu loko a no famba na vana va mina a va nga ta swi twisisa loko va n'wi vona hi ndlela liya mm.
Mm. ma ku xikhindinyana
ma swi twisisanyana a hi swi tolovelanga hina kumbexana hi ku hi ti-culture ta hina ta hambana mina hi xitsonga xa mina xa ku hlonipha a swi a swi batangi
Okay. Mm. All right.
Awu tati Shem. Awu tati. Awu tati Shem. Mati. Yini ka boti ka? Awu la kulo mi nzame aka swa Good Friday. Mi nzana yana mi tseme kala nhlana ka. Eh? Hambi ni ta kuma jambu sena kwa la June. Mara mara swa ku tsemekela mina ka ya me yi hele khale ngoti ngwe sweswi wa mi chayilulekini. Oh, oh, oh, oh. i ndlela yo ala le hmm. na nambara na nambara mi ni nga mi nyika mi nga ba ten cent oh kodwa phela hi nga holovisi hi valala n'wina loko mi lava ku hi holovisa hi valala vule sasi mi na n'wi phela hina xivongo xin'we oh. i ri va vese swa swa vahumi a va humi valala va mina hi swona humani sesi humani sesi humani sesi okay wa hetelelo mi ngiseni hlekani hello okay ilava ku hayi na hi swi koti sweswo hi tani swa kaizer chiefs a hi swi landzele leswi swa straight allright u lava i nhlekani i nhlekani ahe minjhani ka baba hi pfukele minjhani hi pfukile mativa um n'wana n'wa fredi la ka mavalani mpfukeni futhi a hi pfukile mativa i n'wana n'wa fredi sure eh matelo munhu za kun'wana n'wa ah ah ivele ba hey i dumisa vatswari khesani mpfukini kwala nyongeni i pfukini ngovo i pfukini eh. eh na yivona yivona leya ku va papa lava mbarise swiyana ni eh. mara ni nga twa eka trenda ngopfu i ku va i ku va management ya ndhawu leya va kha va pfuxiwa ku ri a va sasumeti mitsalo ya hi ku a nga ndlangi kahle se van'wana va kha va n'wi biyelela ku ri noma munhu wa endla mistake and then i fanele a endla a public apology a apologize ka papa lawa nghena vutomi bya mahlweni after that lexi nga endlaku xa xi trenda futhi i ku papa lawa nga ku ve veri va lava mali va lava ku suwa va lava ku suwa mitsalo yani ku aka va lawula kahle na vona lava va a va mbale timhaka to ya ya ya ya eh, eh, eh. leyi nga ve trenda ngopfu yaleyo oh, mina a ni lavi ku nghena mara ni vula ku ri exi yiyi hi kambirhi yi na vumunhu a yi na vumunhu exikarhi ma vona kanahla a mi swi vulavula nchumu mi ri yini yi na vumunhu a yi na vumunhu swi khanselanini Vumunhu. negative na positive swi vhe swi vhe swi ku ri Alright, loko munhu loko- eh, loko munhu a endle xihoxo wa rivaleliwa Eh, and then liya ya ku ri loko munhu a ndleliwe xihoxo i fane a hakeriwa a yi a yi a yi a yi a yona ha ah, mi bin mi bin oh. n'wina n'wina famba loko mi swi langutini loko ku ri ku ri a ku nga va na ku trenda na vanhu lava nga nghenelela va ngo hi vona vayimeri va ndhavuko va mm. nga ya kwale boulders mall a ta va a komberini ku rivaleriwa a ta va voni xihoxo ka leswi a nga swi endla ah.
no attitude ya yena mi yi vonile a nga ta kombela babahambi video liya loko a yi nga trendanga video liya a nga ta kombela a nga ta eh. kombela ku rivaleriwa kahle kahle va ta va teke na balo wa ximbalo va n'wi hoxa butini bava lava vana va tikomba va ri na mona hi n'wana mhani na ku na sweswi nga endleka loko leswi nga humelela swi swi nga humelelanga leswi nga humelerisa swona swi nga endleka a ta va nga voni na sweswo kumbe la nga kona a nga ti voni nandzu yena a nga ti voni swona swi ya hi ku swi ya hi ku na ka yena swi nga endleka swi nga endleka culture ya yena khensani yi kha yi mbali yi nga mbali swona leswiya kumbe yi nga mbali phela naswona a ni ma va tiva ku ri olright van'wanyana hi swi nghenela mikumba van'wana hi mbala xibelani eh. ya ni nga nghena molweni va le xibelani ku na munhu a nga ta inana ni nga nghena molweni va le kumba ni nga ravela mara ni vula ku ri hi ku ya hi vona eh, that that guy was half neck na yo njoba ma nghena ba vomi mbari yi kha yi pe yi kha yi ku eh, yi ya hala na hala va ka va eh, ah. va ku yo n'wananga

na prince benz a nga risimu ra kona